Praise the Lord. Ɔdɔfoɔ mede nkyia firi yɛn Awurade Yesu Kristo hɔ ɛma wo saa mmere yi. Baabi biara wɔ a wotie me. Ɛnɛ m'asɛm kan no ɛyɛ tiawa koraa. Me hope sɛ ɛyɛ tiawa. Megye di sɛ wo ho yɛ. Awieeɛ Nyame se yɛbɛhu nokorɛ no. Nokorɛ no bɛma yɛade yɛn ho. Meka saa asɛm wei ɛsiane sɛ Nyame ama me ho akwanya. Ɔdɔfoɔ wowɔ hɔ na wode wo ho akɔhyɛ asɔre a oni onii na ɔtee asɔɔ no, ɔtee ne ho firi asɔre foforɔ mu na ɔkɔɔ so sakasaka ɛwɔ saa asɔre dada no mu ansa na ɔbɛte saa asɔre foforɔ no, dwane gye wo kra nkwa. Because honhom a ɛyɛ sakasaka honhom ɛfiri bonsam. Amen. honhom a ɛyɛ sakasaka, ade a ɛyɛ sakasaka biara, basabasa biara no, confusion biara no, ɛyɛ bonsam. Satan anaa Lucifer, ɔno na ɔkɔ so sakasaka kane ɛwɔ Nyankopɔn ahenni mu, heaven hɔ. Wokan Ezekiel no a, Ezekiel fourteen a ɛwɔ hɔ, ɔno na ɔ ɔdaadaa ɛɛ abɔfoɔ no bi ma wɔn sɔre tia nyame. Nti wokɔ asɔre yi a, nea wate no, ɔtee ne ho fi asɔre foforɔ mu a, ɔkɔ so sakasaka wɔ asɔre no mu, keka nsɛm gu nnipa asom, Eh, monnyae saa asɔre wei, onipa a asomasi nyɛ. Ɛnam sɛ adwene a ɛkuta no nyɛ adwene papa, na ɔrehwehwɛ sika, sika na ɔrehwehwɛ nti, ne yam, ne yafunu. Woka Jeremiah 23 na ɔsɛ adiifoɔ no, wɔhyɛ nkɔm bɔ me din, nso mensoma wɔn. Nyankopɔn na yɛsom no, ɔnyɛ basabasa Nyame, wate? Wote asoɔ na obi bɛka kyerɛ wo sɛ, sɔre bɛse neɛ nkɔ a, yɛnkɔte y'asɔre, na sɔfo no, ɔno nkoa na odi sika no sei sei sei, yɛgye sika na, sika, ɔde sikasɛm, especially, ɔɔte ne ho because of sikasɛm a, dwane gye wo kra nkwa. That's the spirit of mammon, sika, sika Nyame. Ɛno no, ɛwɔ sɛ wodwane gye wo kra. Oni, saa nipa no, sika nti, ɛnyɛ nyame nti, ɛnyɛ wo kra nkwagyeɛ nti. Nti saa asafo korɔ no, wote mu a, wonhu nyame ani onyam. Meka wo nyame mu nokorɛ, wonhu nyame ani onyam da biara da. Ɛnam sɛ botaeɛ nti a saa nipa no kɔte asoɔ no, ɛmfiri Awurade. Ne nyinasoɔ nso yɛ dɛn? Ɛnyɛ nyame. Yɛkan mmebusɛm, ɛti ɛyɛ nsia, emu dunsia kɔsi dunkron no. Proverbs chapter 6 verse 16-19, Adeɛ nsia yi na Awurade tane, aane, na adeɛ nson na ɛyɛ ne kra akyiwadeɛ, ani a atra, ɛtra ntɔn, atorɔ tɛkyerɛma, ne nsa a ɛhwie mogya a ɛdi bem guo, akoma a ɛdwene mmusuo adwene, nan a ɛyɛ ɛyɛ herɛ tu mmirika kɔ bɔne mu, Ɔdanse, Ɔdansekurumfoɔ a ɔhu atorɔsɛm, ne deɛ ɔhyɛ anuanom ntam takra wɔ gyam. Takra wɔ gyam. Ɔhyɛ anuanom mu takyra deɛn? Takra wɔ gyam. Deɛ ɔkɔ so, borɔfo no ka no sɛ, ɔcreated discord among family. Kristo mu no, yɛbɛyɛ abusua, yɛyɛ anuanom. Nti wowɔ hɔ no obi ka kyerɛ sɛ, ɔsɔfo nko ara na ɔdi sika. Nti bra ne yɛn kɔte asɔre na yɛn so yɛbɛnya sika. Sika honhom na abɔ awura no, ɔde wo kɔ ɔsɛyɛ mu. Nti wo mu members a, mudi ɔdaadaa mo, ɛde ɛde asɛm bɔne too mo adwene mu. Ka sɔfo no ho asɛm yɛ ayɛ atantantan na moamma Nyame ankasa ankyerɛ mo. A nipa no bɛka sɔfo no ho asɛm yɛ ayɛ sɛ sɔfo ayɛ sei, sɔfo ayɛ sɛ. Woantena ase, woammɔ mpa yɛ mu sɛ Nyame sɛ di asomasi abɛka akyerɛ me aba sɔfo wei. Awurade wo so ka ho sɛn? Sɔfo yi ofiri Nyame. Nea ɔkyerɛ me bia no efiri Awurade a na ɛbɛboa me kra. Wosɔree ara na wodii saa onua korɔ no akyi. Ɛnam sɛ waso ayɛ nhenhenhen nti, ɔdɔfoɔ, me tuufo, menam Awurade ahummɔborɔ tuufo, sɛ wote asɔre a ɛbreki out of another asɔre a sika nti na ɔmo sika ne ntawantawa a ɛnhyɛ Kristo anuonyam nti na nipa no te ho kɔte n'asɔre a hu sɛ honhom korɔ no a ɛwura no sɛ ɛyɛ pride ahantan honhom Ani a atra ntɔn, hmm, ne nyinaa yɛ Nyame akyiwadeɛ. Ani a atra ntɔn, pride, ɛno na Satan nyaa wɔ soro a yɛbɔɔ no bɛhwee asase so a ne kanea a ɛwɔ mu no yɛtwe kɔ mu a nti wayɛ sum. Hallelujah. Nti onua baabi a wɔ biara bɔ asɔre no ho mpaeɛ. Busa Awurade sɛ asɔre yi Awurade wo honhom tim. Founder yi ɔde wo na ɛstate yɛ na ɛberɛ aduru sɛ nyame ba wote nokorɛ na wodwane gye wo kra nkwa na wotena nkwagyeɛ mu ma wo kra nkwagyeɛ yi de ɛhia wo baabi a wobɛspɛne eternity no baabi a ɔkra no bɛspɛne forever years no ɛhia wo bebree na ɔwɔ asɔre a ɛwuo ɛyɛ asɔre a ɛyɛ tease wuo nyame anim nyame bɔfoɔ bi anim a ɔgye mu mu a yɛkɔma nyame Bɔ asɔr no ho mpaeɛ. Bɔ founder no ho mpaeɛ. Ebia na watu afiri Ghana, wote Europe, Canada, ne deɛ ɛtete saa. Deɛ ɔkɔ tenaa ne hɔ no, baabi ɔkɔ asɔre na ɛyɛ dɛn, ɔde wakɔ. Ɛno nti no, wonim asɔre no ho history bi, abakɔsɛm bi a, deɛ ɔfounding yɛ, kwan a ɔfaa so founding yɛ, botaeɛ nti a ɛyɛ dɛn, ɔfounding. Wobisa obi sɛ ɔkɔ asɔre, mekɔ church A, asɔre no nyina soɔ ne sɛ, ɔntumi mpo nka nkyerɛ wo. Wokɔ asɔre no anim asɔre no nyina soɔ a, wayera. Wayera tuu, dwane gye wo kra nkwa. Onua, ma wo kra ho nhia na wie yɛ mmerɛ yi. Ɛnkɔ asɔre biara kɛkɛ, ɛni obiara akyi, ɛni teachings biara akyi kɛkɛ. Ɛnyɛ sɛ wo kra no ɛbɛyera, wo kra no ɛbɛyera, ma wo kra nkwa gyeɛ ho hia wo. Asɔre bebree na nipa bi atete na wɔde ɛbɔre agu nipa bi adwene mu afifiri nsɔre a na nka wɔbɛtie kronkron messages, ɔbɛte Holiness message, nanso yɛayi wɔn afiri mu, ɛna sɛ Satan pɛ sɛ ɔsɛe wɔn kra nti. Ɔdɔfoɔ, deɛ ɔbɛfa wo sɛ didi n'akyi na monkɔte asoɔ no, busa sɛ, na wo botae ne sɛn? Ɛna so Jesus ayi ne ho adi akyerɛ wo? Ɛna so ɔde commission na ɔde ahyɛ wo nsa sɛ kɔyɛ? Obi wɔ hɔ a na ɔpɛ sɛ ɔwɔ adwuma no ho dɔ nti na ɔpɛ sɛ ɔyɛ, nanso na Awurade mfrɛ no, ɛna ɔkɔte no nso no, Nyame mma no divine directives biara. Ɔno ara ne eh, n'anigyeɛ mu, anaasɛ deɛ ɔbɛnya agu ne bɔtɔ mu no, ne ultimate wu paa ne sɛ wode w'afɔreɛ bɛbrɛ no, wode wo tight bɛbrɛ. Ɛno nti na ɔte sɛ ɔbɛ ɔbɛ ɔnkɔpɛ adwuma bi nyɛ, ɔmpɛ bra bi mmɔ, na mmom ɔbɛdidi wɔ wo ho. Ɛno nti na ɔte asoɔ saa asɔre nyame nsa nnim wate. Bɔ ɔmo ho mpaeɛ. Asɔfo no a wɔnam saa akwan no so regye mo tithe and offering ne sɛ bɔ asɔre no ho mpaeɛ, bɔ saa asɔfo no ho mpaeɛ. Deɛ ɛyɛ na wɔma mo wɔn titles dadaada, evangelist, prophet, bishop. Ɛwom sɛ nyame na ɛfrɛ deɛ, nanso bɔ ne ho mpaeɛ ne ho honhom kora ti ne mu. Honhom kora ɛyɛ adwuma wɔ saa asɔre no mu. Ne botaeɛ nti a ɔtee saa sɔɔ no sɛ wo heaven kɔyɛ nti anaa ɔno no yafunu a ɔbɛhyɛ mu ma nti. Aso asɛm wei yɛ tiatia koraa? Mebɔ Nyame mpaeɛ sɛ wode ayamhyehyeɛ ɛbɛyɛ wo kra nkwagyeɛ ho adwuma awieeɛ berɛ yi na woanyera na woanya daa nkwa. Mebɔ Awurade mpaeɛ sɛ ɔbɛbue wo nteaseɛ ne wɔ na asɛm a aba wo nkyɛn yi wode osuro ne ahopopoɔ ɛbɛdi so na Awurade nso ada ahintasɛm a ahinta. Ɔse yɛn nso mfrɛ no da hia dɛm na ɔbɛgye yɛn so. Na ɔbɛka yɛn nneɛma a ahinta yɛn nyinaa ayɛ dɛn akyerɛ yɛn. Wokan fɛ Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan, ɛti a ɛyɛ dunan, tire dunan, emu a ɛyɛ aduasa mmiɛnsa no. First Corinthians chapter 14 verse 33. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn nyɛ saka saka. sakraeɛ Nyankopɔn, na mmom asomdwoeɛ Nyankopɔn. Nti wode ba 40 na ɔse ne na monyɛ ade nyinaa fɛfɛɛfɛ ne kwan so ne kwan so. Nti sɛ obi wɔ asɔre mu na ɔhu sɛ ebi asɔre no honam nnwuma na ɔmo yɛ na ɔte nyame frɛ wɔ ne so, wofiri mu a wofiri mu peacefully Wofiri mu asomdwoe so. Wonkɔfrɛ onua sɛ onua bɛse na yɛnkɔte m'asɔre. Na mmom wonkɔhwehwɛ akra a wɔayera no na wode wɔn ate asɔre. Nyɛ bi wɔn a yɛagye wɔn dada no. Nti wote hɔ na obi ka sɛ, oh, asɔre wei seiseisei, nti bra na sei a, bɔ nipa korɔ no ho mpaeɛ yie na hu botaeɛ korɔ a ɛkuta no. Sɛ ɛyɛ Awurade adwene Anaasɛ ɔno ara ne yafunu nti. Nyɛ saa a, wobɛkɔ akɔtena asɔre a ɛyɛ tease awuo. Wobɛ, wobɛyɛ sɛ wosom Nyame so na Nyame nnim o. Ɛnam sɛ asɔre no ankasa baabi a wo ti hyɛ no, Nyame nnim wɔn. Meka wo Nyame mu so nokorɛ. Ma wo kra nkwagyeɛ ho hia no. Baabi a wobɛspɛne eternity no, ma no nhia wo. Me nua, mede Awurade ahummɔborɔ so, Nyame ɔnyɛ sakasaka Nyankopɔn o. Enti deɛ ɔbɛba abɛkeka obi ho asɛm basabasa akyerɛ wo no, hwɛ no yie, bɔ ne ho mpaeɛ, So ɔno ankasa no a ɔregu obi ho fi no, ɔfiri Awurade a? Nyame nyi nkyerɛ wo. Nyame nso wo ho, ne ho, wo ho daeɛ. Sɛ wopɛ sɛ wotie more of these teachings a, wobɛtumi a, a subscribe to me channel hɔ no. Deɛ Nyame de ma yɛ nyinaa no, yɛ expose the kingdom of darkness, Satan, ɛne ne nnwuma. Yɛkyerɛkyerɛ Nyame mma kwan a wobɛyɛ dependent on God na mmom wonkodi onipa biara akyi. Wode wo ho bɛto Kristo nko ara so, the author and the finisher of our faith. Na womfa w'ani nkɔto bishop bi so, archbishop bi so. Asɔre biara din nni heaven o. Ɛna ne agyanom. Asɔre biara din yɛ yɛ yɛ yɛ papa asɔre, yɛ nana asɔre. Ɛda no woanyɛ deɛ ɛtene a, Nyame bɛka sɛ firi me so kɔ. Wo a woanyɛ deɛ ɛtene, menim wo. Firi me so kɔ. Ɛntwɛn ma ne ɛnka akyi. Deɛ ayɛ late ɛne deɛ waka ne nsa agu ne bo na yɛatwerɛ the late Mrs. A, the late Mister B. Ɛno na ayɛ late. Na berɛ a wowɔ nkwa yi a woate nkwagyesɛm yi, onua dwane gye wo kra nkwa. Wowɔ asɔre no mu na woa wo kra no, wonte nkwagyesɛm biara a ɛbɛma woasakra afiri w'akwammɔne no na adwamammɔ na wotim, akɔhwibra na wotim, nsanom na wotim, sigaret nom na wotim a, bɔ Awurade mpaeɛ na ɔnyi baabi a ɛwɔ sɛ wode wo kɔ nkyerɛ wo. Ɔbɛda no adi akyerɛ wo na wode wo ho akɔ join Nyame asafo kuo a wɔpreachi holiness and righteous living. Ɛno pɛ, ɛno pɛ na ɛde yɛ kɔ heaven. Na mmom ɛnyɛ bra na mempae ɔgyeɛ ma wo, bra na mempae kwa ayi ma wo, bra na wobɛkɔ abrokyere, bra na abrokyere wobɛwie a na wo kra no nkwagyeɛ bɛn na anya ama no, wanya ama no. Wopɛ sɛ yɛne wo bɔ mpaeɛ na Nyame ahu mmɔbɔ na wo kokro tumi no ɛyɛ kɛse wɔ mu na wobɛnya discernment wa discern between good and evil na wafiri nea ɛmfa wo nkɔ eh, daa nkwa nneɛ awieɛ a wobɛtumi ne yɛ askype me skype id ne yɛ rosalind 581 rosalind 581 r-o-s-a-l-y-n 581 anaasɛ wobɛtumi afrɛ me wɔ me cell phone so 615 four eight one eight zero seven four ɛyɛ eh, us ɛɛ eh, number ti american code yɛ zero zero one yɛ eh, gmail nso wobɛtumi asɛ ne yɛ email the christ livet ministry at gmail dot com the christ livet ministry at gmail dot com nyame nhyira wo sɛ wobɛyɛ anida hɔ na wonya akoa wonya akoa a wobɛnante na wabɔ ɔbrabɔ biara biara nyame ɔndɔ mu na wani wo honhom ani Ne wo honhom ntease aniwa mmue, wɔ Yesu Kristo din mu, amen.